Тәрәзәләр проекты өченче чыгыш. Булат Байрамов бүген бездә. Ленинны сатырга. Ленинның мумиясен әйе. Халыкка бик ошый инде менә халык. О, ханымны!
Менә шулай итеп башлан алды. Җир тетрәгән шикелле. Ишектән э, Булат Байрамов ишегеннән теге поши башын кертә. Булат, син синең җырың бик ошады миңа тик. Бала пособиесе бар.

Булат Байрамов бүген бездә.
Сәлам, сәлам җегетләр. Һәм инде әлбәттә безнең менә э, Руслан Харисов э, запутался в проводах. Э, һәм инде әлбәттә безнең Рөстәм, Рөстәм, кая утырасың син бүген? Каримуллин. Мин э, чыктым табигатькә, менә Саба районына кергәндә менә шундый җир бар. Име, бу Сатыш авылын узып киткәч әз генә. Минем камера теге фронталка булгач теге никә керерәк чыгара, Саба районы. Саба районы.
Ну, карагыз.
Саба районына нинди катнашың бар Саба районына синең? Минем Саба районына нинди катнашым бар? Монда катнашым бер бәләкәй генә катнашым ул минем. Шул якта туып үсүем һәм ул минем туган җирем буларак. Менә шул гына катнаш. Син син хәзер э, получается басуда утырасың әйме кырда утырасың мин хәзер менә чирәм өстендә әле чирәм теге иртүн иртәнге теге шыктан соң әле кибергә дә өлгермәде менә әз дуслар дусларыбыз карагыз күлмәгенә карагыз ул как будто печән чабырга чыккан шундый әйе бу печән чабырга чыгып бу печәннең калдык теге әйберләре ябышып инде кибеп рәсемгә әйләнде күрәсеңме минем өстә гомумән футболка юк иде минем өстә футболка юк иде яланус эшләдем Бу чирәм менә шулай итеп ятып, чирәмнең тузаны кибеп, футболка сыман хәзер. Егетләр, сез лучше Булатның түбәтәенә карагыз. Ой, мин бу түбәтәй турында авыз ачарга куркып утырам. Беләсеңме, авыз ачарга мәйтәм, моның турында сүз әйтсәң дә гел ниндидер теге иң матур сүзләр генә булырга тиеш. Искә дә төшеп бетмәде сразу. Булат, синең монда, надеюсь, теге урман күле юктыр, теге мөнир.

бикә биюен түбә тәй стриптиз анда ишеттеңме карагыз әле ул бит шулай авыл җирендә ишеттеңме ишеттеңме нәрсә анда булат концерт вакытында түбәтәен салган ди түбәтәен салган ишан үз изоляцияң ничек уза булат чыннан да әйе ничек уза ничек уза ашап эчеп Әле Аллага шөкер, э, Рамазан ае булды. Әйе. 5 кило плюс булган, 5 кило минус кабаттан кайтты үзенә өенә. Э, Әлхәмдулилла, менә ничек матур күрдеңме? Әлхәмдулилла шөкер, әйе. Шулай иттереп инде э, артык җыйган килограммнардан котылдык. Котыласыз. Хәзер яңадан башланды инде ул менә ул процесс. Ну яңадан башланыр иде, хәзер эш артты урамда, бакчада. Ә былай гомумән нәрсә эшләп инде? Әлбәттә, бер нәрсә эшләмичә узды инде ул ансы шулай безнең өчен монда безнең өчен эшли торган урыннарны яптылар әйе концерт площадкалары юк рестораннар юк все әле ачмадылар иң соңгы булып безнекене ачалар ди менә мөнир мәсәлән мөнир ул инстаграмда эшли теге реклама ясап

шул ук ризыкларны китерәләр әле монда ә, чиратка тезелеп басалар әйдә бу көнне китерик мәйтәм юк бу көнне мин башка әйбер чыгарабыз мәйтәм сез әйдәгез алдагы атнага язылыгыз сишәмбе көненә мәсәлән дип инде диләр ярар ярар без сезгә сишәмбе китеребез алайсам мин ярар сишәмбе булат сезне мин язып куйдым сишәмбегә дип булат мондый былай барса синең биш килограммың кайта бит кабат шул менә шуннан куркам менә шул кайтмасын өчен хәзер кичә әнә өченче көн бер камаз балчык алып килделәр Хәзер шул балчыкны ташыйм, өйгә керәм. Менә, әйе. Менә дөрес. Күрдеңме, Булат? Аңа чокыр казыдым. Тигезләнә, тигезләнә Булат, күрәсеңме? Бер әйбер китерәләр, сиңа өеңә бер әйбер китерделәр, килограммнар артты, икенче әйберне китерделәр, килограммнар кимеде. Менә китереп торсыннар шулай, китереп торсыннар. Балансны саклыйбыз, балансны, балансны саклыйбыз. Булат, менә көн саен ризык китерсәләр, э, чиратта торсалар, менә Лейсан Гимаева сагынмыймысың теге кухняда рәхәтләнеп эшләүне, теге Тәмне әйе, пешерүләрне әйе. Минем пешергәннеме?
Татар гаиләләрендә хатыннар пешерә бит, Булат, син нәрсә? Ну, әлбәттә. Син синең берәр тапкыр пешереп караганы бармы соң? Берәр ел, мәсәлән. Синең кияүдә булганың бармы? Син менә үзеңне хатын-кыз урынына куеп кара. Хатын кыз бит ул сөенә, сөенә, әгәр дә пешереп бирүче булса, әгәр дә китереп торсалар. Карагыз, Булатның башы ял өстендә ним, карагыз, ним. Күрәсезме? Кая ул?
Ул изге кеше.
Баш өстендә мондый түгәрәк янап утырган. Барлык хатын кызлар өчен. Түбәтәй, түбәтәй.
Түбәтәй бит ул.
Әй, алар аны ним дип атыйлар, без аны түбәтәй дип атыйбыз. Әлбәттә, Ләйсән белән менә безнең бик кайчан ике мең дә уналтынчы елда без инде шундый э, концертларда программа уйлап чыгарган идек ир хатын плюс ир дип хатын плюс ир аннан соң ир плюс хатын э, менә шул әйтик инде ситком дип әйтәбезме инде менә шундыйрак әйберләрне вайннар төшереп без э, видео урнаштырабыз инстаграмда һәм менә соңгы көннәрдә ул инде бакчада менә җир казулар белән бәйле анда мин ләйсәннән ничектер э, келәм анда шаярам аннан соң ул миннән үч алырга тиеш менә шуларны уйлыйбыз да без тизнә шалт видео төшереп монтаж ясап чыгарабыз халыкка бик ошый инде менә халык ир белән кем сценарий кем сценарий яза булат кем сценарий яза кем монтировать итә бабай белән әби менә менә менә түбәтәй нип нип ниси күрәсеңме мари яза дигәндә дулкынлана түбәтәй кем дип уйлыйсың
егетләр бер атна үтте теге атнада без татар малай белән күрештек бер атна үтте нинди хәлләрегез нәрсә булды әйдәгез сөйләп җибәрегез руслан менә башларга буламы миңа чөнки бер яңалык бар ул минем ничегрәк әйтергә менә теге гел йөткертәсе килеп тамак төбен кытыклап тора сез бит инде жириновский деген депутатны барыгыз да беләсез аның турында белми булмый вольфович вольфович буриевич әйе алар бит инде хәзер депутатларның башлары каткан ничек итеп бюджетны коткарырга үз бюджетлары турында әйтәрме ил бюджеты турында әйтәрме ансы аңлап булмый әлегә теге төгәл но аның аның бер ние бар аның шундый бер башына килгән уй Э, нәрсәне безнең илдән сатырга була тагы алар бит инде күбәйберне теге сатып акча эшлиләр монда яңадан э, алар бит инде күбесенчә безнең теге казылына торган әйберләрне табылмаларны саталар казыла торган табылмалар нефть газ урман инде газ шикелле әйе бу юлы да нәкъ шулай җир астына төшмәкче болар беләсеңме но әмма алар сатырга э, значит жириновскийдан килгән тәкъдим ленинның мумиясын ленинның Ленинны сатырга. Ленинның мумиясен әйе. И ул әйтеме нәрсә дигән, сатып алучылар табылачак ди. Шундук сатып алучылар кайдан кемнәр сатып алар дигән шуй табылачак. Менә сөйләп карагыз. Кытай, Вьетнам, я берәк коммунист үзенә сатып алыр. Менә шундый яңалык, менә шулай итеп бюджетны коткарырга. Дуслар, мин аңладым, мин аңладым. Жириновский аны үзе сатып сатып алмакчы була. Үзенә әйме? Ул бит иң әйбәт собеседник, сине гел тыңлый. Бер сорау да бирми. Барлык уйларың белән ризалаша. Ә нигә нигә э, Жириновский сатып ала? Монда без Зюганов сатып алырга тиеш. КПРФ. Без Зюгановның акчасы юк. Зюгановның акчасы юк. Зюганов коммунист, Зюгановның акчасы юк. Зюгановның бар золото нации кая киткән ул? Кая киткән? Ул бит аны Зюганов. Менә ул шуңа күрә шундый, ул шуңа күрә шундый моңсу була. Ул аны оныткан кая киткән икән. Аңа теге биргән кәгазь өстенә ял, Салган булган. Зюганов теге октябренок, октябренок э, значокларын сатса, алар бит калды теге елдан. Бик күп калды октябренок значоклары. Тагын беләсезме нишләп Жириновский менә шул тәкъдим итте. Светметка бирсә.
Беләсезме нишләп Жириновский аны тәкъдим итте? Чөнки ул үзенә урын эзли. Жириновский. А, үз- үр- Әйе. үр- үзенә урын бушата дигән. Әйе, Элитный әйе.
квартир нәк нәк Мәскәүнең үзәгендә.
Но егетләр, Гребель. так себе, так себе квартира, чыннан әйткәндә. Аннан чыгып та Ай. булмый, вахтерлар анда, ну, постоянно кемдер кыз белән килмисең анда берничә. Нинди кыз бәйрәм алып генә килә булмаса да гел синең өең янында булачак. Әйе, әйе, әйе.
Бигрәк Нинди генә шаулы бәйрәм була ул, итмәсә, бигрәк килсен. тавыш. Әйе, Әйе, тугызынчы тавыш. майда чыгып шашлык жарик Йо, на- дисең, анда просто солдатлар йөри, военный техниканда беткәнче. Ну, монда Э. арендада бит акча эшләп була. Мәсәлән, син э, башына икән пара дигән әйтәсең. Менә минем э, өстәге өченче каттагы балконның арендасы шулай. Теге Кешеләрне кертәсең анда. Э, Икенче каттагысы шуның хәтле фәлән сум тора, монсы Һәм шфәлән сум инде. тора дип. Дуслар, һәм инде Макдональдс ё- Янда гына. А, б- Бум. Әйе. Юк, Макдон бер өлешен Макдональдска бирергә була дигән. Бары гел Юк. шуннан да шулай. Моны моны чынадагы Макдональдска бирергә кирәк, чөнки әйтеме нәрсә сәбәп булачак. Бөтен Кремльдә эшләүчеләр только сиңа якын бит. Якын ич, Әйе. Кремльдә эшләүчеләр сине янга чыгар, сразу ашарга алырга. Дуслар, Бу туктагыз.
инде Ә монда менә анда пол- анда- безнең туктагыз, ә менә безнең Татарстанның э, э, кешеләре, без- ну, безнең абзыйлар аны сатып алса, менә Татарстанга Әйе. Безнең Казанда тагын бер достопримечательность була. Мәсәлән, кайда менә аны Ленинны Казанда кая яткырырга була? Сноп, сноп, сноп бар.
Сноп бар.
51-нче штат. Ленин дигән клуб бар бит әле. Төнге клуб Ленин бар. Әйе.
Юк, ул ябылды уже. Без аны по-любому әйдә шаяртка жюрига утыртабыз, егетләр.
Ленин нема? Узаны әйдә шәһәрнең алып баручы исетереп куябыз. Ул барын татарча нәкъ шулай яхшы яшәшәк. Татарчасы шуның хәтле генә ди.
Рәхмәт. Ул алып баручы монда бармы әллә? Безнең тапшыру бүгенгә бетте. Рәхмәт бик зур.
Ярар. Ярый. Тагын җавап. Ярый. Руслан Харисов. Руслан Харисов теге атнада походка барды. 50 километр инстаграмдан карадык нәрсә булды ул руслан
нәрсә 50 километр нишләгән 50 километр э, походка киттем мин өйдән башлап җәяү җәяү җәяү әлбәттә җәяү теге рюкзаклар белән зур зур рюкзаклар белән кешеләр белән кешеләр белән ленин анда беләсеңме форест гамп зур төркемме я дружинмы Юк. Гаилә белән мисең ул?
Гаилә белән мисең? Ул төркем я бер үзең я гаиләң белән. Менә шундый сорау ул. Син нишләп төртеге сорауларны аңламый башладың? Я иртә таң булганга шулаймы? 6 кеше белән, 6 кеше без булдык. 4 э, хатын кыз һәм 2 егет, ир ат инде. Мин һәм бер дүрт хатын кыз, ике ир монда. Ә синең хатының бар имесең анда? Юк, юк.
Хатының юк, синең белән дүрт хатын кыз һәм тагы бер җегет. Булат, Булат, Булат хәзер такой, "И Аллам, ник мине чакырмадыгыз соң сез?"
Чөнки ураза вакыты бер генә кешегә урын табып булай бит инде анда. Киттегез походка. Так, так 50 километр бу Мамадышка барганнар инде булар. Юк, без Зәй районына киттек. Но тик без шәһәрдән чыктык. Беләсезме, без теге шәһәр Инглиз телен
Инглиз телен начар укыгансың. Зәй түгел, Зәй. Зәй. Зәй.
Зәйинск алайса дөрес булсын өчен. Без шәһәрдән башладык. Нәк өйдән һәрбер беребезне өйдән җыеп рюкзаклар белән рюкзаклар белән кеше эшкә эшкә җыена Ә без рюкзаклар белән барабыз әллә кайда. Ял итәргә җыенасыз.
Әйе, качырга җөрибезме шәһәрдән, бөтенесе безгә карады. Маскасыз, бер вообще маскасыз йөрдек без. Көне буе. Кем ана сәгәсен синең сакалың маска кебек бит инде ул. Менә 50 километр э, без э, Зәй районына киттек, урманнар аша, басулар аша. Без, короче, 40 49 километрны үткәч, бер километр ярым калды инде урманнан чыгырга. Караңгы төште. Все, бер 20 минут инде теге кояш батты. Урманда да караңгы, безнең фонариклар юк. Без просто юлдан барабыз, без күрәбез юлны әкренләп теге чащада. И бер вакытны, короче, бер 10 метр безнен безнең алдан бер бер яктан икенче якка дигән тавышлар белән өч кабан дуңгызы
лесник егетләр бармы тагын әз генә дип әйе юк Әйе, син бит инде лыгыр абый бар кайт өеңә дигән. Ну, Әйе, ну болар үтте инде, ярый. Ну кызлар, естественно, кызлар туктады. Юк, без бер кая да бармыйбыз диләр. Без әйтәбез, хәзер Ага. нормально була, хәзер без үтәбез, сез безнең арттан барасыз. Без теге 10 метрны э, расстояниены үттек тә, шул урынга җиттек тә ку- уң яктан тагын теге баралар тагын бер армия бара без качтык тегеннән короче басып торабыз тагын үттеләр болар көтәбез инде белмибез без аларның популяциясе күпме ут алтмыш җитмеш күп ничә сәгать баралар алар аннары нишләргә кызлар әйтәләр без бармыйбыз все без борылабыз и тегендә тегеннән үтәбез ди тагын унбиш километр без әйтәбез шаштыгызмы сез илле километр үттек бит инде без юк без бармыйбыз кызларны беләсез инде булат син беләсең бит инде кызлар руслан кызлар бик дөрес эшли аларның кызлар бик дөрес эшли руслан кызларның берничек тә бәйләнәселәре килми дуңгызлар белән арбеләр дуңгыз белән эш итәсе юк болай да бөтен дөнья тулган дуңгызлар белән тем более кыргый дуңгыз әле бит әйе әле узы хәләл дә түгел ой аның берничә булмый в итоге без теге зөлфатка шалтыратып без сорыйбыз теге кабаннар кабаннар килгән вакытта нәрсә эшләргә кирәк бәлки алар э, белмим тиз генә чабып китергә кирәктер качырга кирәктер юк ул гөр тавышланыгыз бер җырлагыз сызгырыгыз ди алар аларны курка ну шуннан куркалар диләр Стоп, стоп, һәм син, һәм сез монда, Һәм сез монда кызларны чината башладыгыз. Һәм без кызлар, кызларның чинавыннан куркып,
Менә Так. шулай. Әйе, мин дә ишеттем менә кыргый кушиларны мәсәлән, сиңа куши килә башласа, телефоннан берәр музыка куярга кирәк диләр. Берәр менә Булат Байрамовның җырын куясың да. Юр терезәсе.
Күз алдына китер, күз алдына китер, пошуга җырны. Э. Рамил, ә син күз алдына китерә аласыңмы, әгәр дә ул пошуга ул җыр ошаса, син аңа куйдың җыр? Там Бу бит Булат Байрамов. Ага. Feel good dump.
Исең киттең. Ул килешүчә синең арттан. Юл сине җибәрми.
Тукта, тукта ди син. Шли туктата, давай. Тусить та башлады бер заман, коктейль сорый башлады синнән.
Минем хәбәр бар, шулай ук бик кызык хәбәр минемчә. Роза Сабитова бар бит инде, беләсезме, Роза? Әйе, әйе, әйе.
Әйе, Ул бит әле яучы, яучы.
Әйе, ул бит әле Чаллы, Чаллы кызы бит ул. Чаллы килене. Татар, татар э, халык бию буенча спорт мастеры. Сен бийгән, күрмәдегезме бийгәнен? Шуннан әйтәсеңме? Ужас. карарсыз яме карарсыз аннан соң менә менә монда бу видеоны монтаж жасаганда бераз өзеген кертерсез әле яме шул алдыма китердем хәзер менә теге ишектән булат байрам ишегеннән теге поши башын кертә булат син синең җырың бик ошады миңа ди карагыз әле Мен мен Әйе, Роза Сабитова Сабитова. белән.
Роза Роза Сабитова Сабитова. турында нәрсә Роза Сабитова турында мин нәрсә әйтәсе? Менә ха безгә бит э, Булат әйтте, менә биегәнен күргәнегез бармы, карагыз дип. Менә хәзер Ага. минем YouTube'та теге поисковикка эзлә э- эзли торган әйбергә кертәсең ничә төрле язулар. Миндә анда былай да гын тузгы язмаган әйберләр, име? Хәзер минем теге ник, юга, ник, ник Югославия таркалган дигән сорауга Роза Сабитованың биюе дигән сорау килеп чыгачак тагы. Бөтенләй бер-берсе белән бәйле булмаган фактлар эзлисең ютубта. Менә шул Роза Сабитова Так, нишләгән? Ул карантин вакытында һәрбер гаиләгә, Рәсәй гаиләсенә шундый тәкъдим иткән, совет биргән, уйлап чыгарыгыз берәр нинди стоп слово. То есть менә э, талашканда туктата торган бәхәсне. Әйе, әйе, талашкан вакытта ниндер стоп слово әйтергә дә һәм шуның белән туктый талаш. Менә стоп сүз тәкъдим. Әйе, сез тиеш.
Синдәген, хатынындагын шушы сүзне әйтүгә туктарга тиешсез. Әйе, менә мин уйладым. Без бит барыбыз да гаилә.
Ул белми просто бөтен авылда бөтен гаиләләрдә ул стоп слово күптән бар. Әйе, Анамны әлбәттә. сөгим дигән сүз ул. Аннан- Аннан соң бөтен әйбер туктый егетләр. Монда Я, сорау Руслан, бирмәү Руслан, булды. Руслан, Ау. син бик дөрес әйттең, әмма а- аның менә ул сүзе, аның килеп чыгуы җил тетрәве шикелле, ул теге кинәт кенә килеп чыкмый, ул менә шулай итеп башлап. О, ханым, менә шайтып башлама ул теге җир тетрәгән шикелле. Шушы тетрәү теге кеше үзе тетри башлый бит. О, ханым, дигәндә шулай. Ул сүз килеп чыгып, бездә бар ул. Ә, шуңа күрә Роза Сабитова биргән бу киңәшне. Әйтеме ни өчен? Чөнки ул белә татарларда бар һәм шулай тукты икәнен. Бүтәннәргә дә кирәк бу киңәшне. Әйе. Бүтән әйбәт идеялар Татарстаннан чыга бит. Менә, мәсәлән, татар кешеләреннән дигән. Әйе, әйе, әйе, әйе. Башта Татарстанда.
Йо, йо, йо, йо, йо, Рами, Рами, Рами, башта Сабада. А, Рами. Ну, миңа ничә мәртәбә аңлатырга кирәк соң, а сиңа? Әйе. Тагын ничә мәртәбә Сабада, әйтергә кирәк? Татарстанда, аннан соң инде Рәсәйдә. Ә, Рөстәм, сез аңлыйсызмы? Берничә минуттан Рөстәмне кырмыскалар кытыклый башлый бит. Ничә башлый? Җирдә- А, Рөстәм башлый. уже алар белән Бәлкем ул- кайчаннан бирле сугышып утыра. Мин уже Кырмыскалыкта кулсыздан утыралар. сугышырга өйрәндем алар белән. Кстати, егетләр, егетләр, мин котлагыз мине, котлагыз мине, зинхар өчен котлагыз, чөнки э, мин бит инде эшсез, э, Булат син дә эшсез, син дә эшсез, концертларың юк, э, туйлар юк, банкетлар юк. Һәм мин һәм мин эшсезлек буенча минималь пособие алам. Так.
Чыннан. Буенча.
Әйе, әйе, әйе.
Мин теге центр занятостька герой, герой. Центр занятостька килдем. Мең ярым, мең ярым. Мең ярым. Бу бер көнгәме соң инде бу? Мең ярым, мең ярым. Бу бер көнгәме? Бер көнгә. Мең ярым. Ярты елга, ярты елга. Бу мең ярым түгел инде, бу бер ярты, Руслан. Бер, бер, ну бер ярты бик теге. А, Өч, бер Әйбәт ярты. ярты. дип. Хөрмәтле.
Яхшы ярты, яхшы. Әйбәт үк Яхшы. түгел, но яхшы ярты. Ну как ж яхшы.
Шәп ярты дип әйтергә була. Мең Мин белмим, ярымга.
җегетләр. Мин эчмим, белмим, кабәяләре.
Һәм менә нинди э, нинди яңалык, яңалык. Эшсезлек буенча минималь пособие 4000 э, с- дүрт ярым мең сумга кадәр Дүрт мең ярым, әйе. арттырачаклар, арттырачаклар, дуслар. Котлабыз Охо, мине. ми- минималь. Пода- Подожди, минималь пособие хәзерге вакытта ул кадәр 12 мең тирәсе диләр аны. Юк, Әйе. юк, юк. 12 юк.
мең. Анысы, анысы теге ИПшникларга Ансы Ә, Мрот аннары- аның була, ансы кем менә каядыр эшләгән, Әйе, аның әйе. зарплатасын киссәләр дә, һәм минимум түләргә тиешләр 12 мең аңа, ким дигәндә. Әгәр дә син моңа эшләүче кешеләргә.
Ә эшсезләргә менә как раз шундый. Әйе, моңа кадәр эшләмәсәң, сиңа мең ярым гына бирәләр. Димәк, мин Әле ярый э, Аллага шөкер, бала пособиесе бар. Бала пособиесенә яшибез.
Синең өчәү бит була, дәме?
Шәү, менә. Ну, бу, бу, бу, бу уже бала пособиесе түгел, Булат. Бу синең алдан ук корылган бизнес-план. Тукта, бер минем. Әйе, өченчесенә, өченчесенә әле 2 яшь кенә тулды, аңа апрельдә 5 мең бирделәр, майда 5 мең, әле менә июньдә 5 мең керә, Алла бирсә. Һәм инде ике олы кызым бар, Алла дип әйтәм, инде 14-10 яшь, аларга 10 мең киләчәк акча. Так. 10 мең акча булачак. унармын ну бер тапкыр гына инде аена аена егерме биш мең егерме биш алла бирсә июньдә бер менә ошо бам чәчәк өстән нәрсә аласыз булат нәрсә сатып аласыз о башка путевка алып куябыз обязательно

яңарып тора, һәр көнне ниндидер яңа мәгълүматлар чыгып тора. Шулай бит инде без теге күрә торабыз, бу мәгълүматка кешенең теге реакциясен карый торабыз. Ә, менә теге 5G дигән әйбер чыга башлады бит инде 5G вышкаларга каршы бөтен дөньяда үзегез күрәсез, халык теге шашып, менә шулар аша вирус тарала диеп. Дагестан каядыр ниләрендә республикасында шул 5G вышкаларын ишеткәнегез юкмы гомумән? Бар, бар, әлбәттә. Чыгышкаларга ут төртеп, нитеп, шушындый хәлләр бара бит хә. Виктория Бон, Виктория Боняның бөтенләй соңгы күк үсте теге самолетка утырып уже чыгып китте. Анда буш хәзер. Сдается в аренду. Бүтән күкләргә генә. Шунда Ленинны, Ленинны шунда күчерә. Шунда Ленинны урнаштырырга була. Яннары җегетләр яннары соң сценарий буенча бөтен нәрсә схлопнется, бөтен нәрсә ятачак. И бөтен дөньяда гармония барлыкка киләчәк. Карагыз әле, нәрсә әйтәсен. менә шушы 5G вышкаларга карата шундый әйбер бара хәзер бөтен дөньяда. Ә Кытай менә шушы вакыт эчендә пока бөтен дөньяда шушы 5G вышкалар белән менә шушындый әйберләр белән сүз бара. Кытай тест башлаган 6G-га, 6G. Кытай. Ха, бу инде 5 5-не кертеп тормый, сразу 6-га күсеп. Сразу 6-ны кертә.
Кытай уйламый уже алдагы әйберләргә. Кытай сразу просто соң гына өсти. А, 5G-дә 6 булачак. iPhone-ны куып баралар мәллә алар. Юк, алар уже айфонны кумыйлар, алар уже любой сонны куалар, нәрсә бар шуны куалар алар. 5G, 6G. Ә бездә, ә бездә самогон куалар.
Все, мрәҗ, дөрес.
Точка 5G. 7G.
Ае.
Юк, татарлар молодцы.

недвижимостьның бәяләре хәзер инде төшкән, сатып алулар юк, э, кеше хәтта ипотеканы да бирәбез диләр инде, менә алыгыз, алыгыз дип, кеше алыр иде дә, түләргә акчасы юк, шулай бит. Нәкъ шулай.
Ярар, бу проблем безнең илдә генә түгел, бу бөтен җирдә икән. Бу ә хәтта Америка Кушма Штатларында да шулай икән. Һәм Калифорниядә күз алдына китерегез, бер э, шәһәр Фелтонмы, Филитонмы, белмим. Бер шәһәрдә, ансымыхин түгел, бер шәһәрдә бер риэлтор каядыр 200 квадрат метрлы бер коттедж сата, коттедж. Һәм бик кызыклы бер ысул да тапкан бу коттедж сатылсын өчен бөтен фотоларга куйган русчасы снежный человек була инде. Татарчасы белмим. Менә шуның фотоларын теге машина янында гаражда басып тора теге снежный человек. өйдә кроватьта гәзит укый, каядыр кухняда ашарга пешерә, йога белән шөгыльләнә. Менә шундый mm. фотоларны урнаштырган да һәм бәясен язып куйган 999 мең доллар.
Сатып алдылармы?
Әлегә билгесез. Әлегә сатуда ди. сатуда анда ахәт теге кеше игътибарны нәрсә белән дә тартырга үзенә әзер инде хәзер хәтта шундый нәрсәләр куеп менә ул бит инде юк бездә татарстанда бонус түгел бит менә ну снежный человек ул бит инде бонус түгел менә анда бер сыер торса һәрбер фотографияда алыгыз өйне менә сезгә сыер бүләккә юк бүлмәдә дәме екі бүлмәсендәме Рамиль, менә өйдә сыер булса, бу начар өй дигән сүз. Без бит әле нинен белмибез. Э, менә бу снежный человек, менә шу коркышчының сыйфатларын белмибез. Нәрсә эшли аладыр ул? Бәлки ул шул хәтле кайнардыр гәүдәсе, хәтта отопление кирәк түгел бүлмәгә монда аңлашыла. Бәлки ул бик әйбәт садовни һәм бассейн чистарта тегетән. Ансы аңлашыла. Моны бездә безгә безгә күчерә кирәк. Менә бездә нәрсә шәт була. Бездә нәрсә кул була?
Сыер туры килми минемчә.

Ну, А, конечно. Төт, Вот, а, җылы. иә, иә. Өстеңә Иртән берәр җылы яла дәп салып и- куя. Иртән Ә, битеңне и аңлап ялап була сразу. уята. Кешене о- я- аңлап була сразу сыер тотканын, потому что аның янында бөтенләй кеше юк. Вообще, то кеше якынына да килми ул кешенең. Тик кигәвеннәр Потому генә что- йөри. Кайнар квас Кигә- эчәсең Уже килсә, кигәвеннәр дә бирәр, бирәр. килми, типа безнең өчен дә бу җитәрлек дип кигәвеннәр дә килми уже. Өйдә кигәвеннәр эчеп йөрсә, конечно. Йо, бездә

Челлендж ма? Бу э, русча вызов була инде. Бу ни нәрсәгәдер шакыру димәк сине. Сиңа ниндидер теге бросать вызов, сиңа ниндидер шундыйны ташлау, ниндидер үзеңә. Молодец, Рустам, син сабадан түгелме? Кара әле син молодец. Сабадан, конечно.
Вот. Менә мондый, менә шушындый, э, значит, челлендж дип әйтик, чөнки челлендж теге халыкара исеме дөресрәк булыр. Э, Монда челленджны ясарга була, бик күңелле генә, сезнең тем более теге артыгыздан күзәтүчеләр, фолловерларыгыз күп. шуңа күрә кити-кити э, челлендж дип атала кити-кити челлендж моның мәгънәсе нәрсәдә син аласың телефоныңны кулыңа име монда ә, камера бит телефонның име и сиңа торырга тиеш кемдер арты белән сиңа игътибар карыйм әле бармы икән минекенең камерасы ә бар име бар тоже менә шулай итеп телефонны куясың монда кулың менә шул кул килә кешенең менә как раз менә шушы култык астына менә кабырга җиренә как раз и кинәт кенә шуны кытыклыйсың бик кинәт кенә рәвештә и шуның реакциясен төшерәсең дип кычкырып җибәргән бик бик кызык беләсезме нәрсәгә ошаган элек булган иде бит челлендж элек булган иде бит челлендж follow me типа минем арттан бар ул
только фотосурәт кенә ә монда видео видео кирәк видео төшерергә челлендж әйдәгез башлыйбыз бүген башлыйбыз егетләр

Аннан соң Ай, язып куйырга кирәк. Кете-кете челленджны эшләргә була только үзеңнән яшәрәкләргә, олыракларга түгел. Чөнки үзеңнән олырак, яшь буенча олырак эшләргә кете-кетен ясаганда да терсәкләргә можно. дә ясарга кирәк түгел. Чөнки кете-кете челлендж туктарга мөмкин шул э, синдә. Менә моның искәртмәсе менә мондый булырга тиеш, Руслан. Менә мондый булырга тиеш. Э, кете-кете челленджны ясарга була, только шул очракта теге э, терсәк имгәнүе бөтен э, куркынычлыгын э, карап чыкканнан соң гына әйе әйе әгәр дә сиңа терсәк килеп оча торган җай бар икән икенче яктан кил лучше егетләр егетләр бу челленджны бит үстерергә була менә мәсәлән кети кети челлендж күрәле ә мәсәлән ясарга була су анасы челлендж киләсең дә берәр кемгә тарагын урлыйсың Менә бу тора. Йо, йо, басмада, йо, йо, анда просто басмада торучы кешене суга төртеп төшерәсең, реакциясен төшерәсең, качасың. Барасы челлендж була. Һәм аның аның финалы, финалы булачак, финалы. День ВДВшника, менә. 9 август мәлім. Икенче август көне.
Финалы день Дөрес, дөрес, Булат, финалы день ВДВшника көне, и как раз мында су анасы туры килә. Ул куадыр, мин качамын, мин качамын, ул куадыр.
Финалда узучылар, финалда узучылар. берничә ВДВшникны бассейнга яисә этеп төртергә төшерергә тиеш булачаклар. Ә менә мәсәлән, карагыз әле, мин уйлап чыгардым. Җегетләр, мин уйлап чыгардым, менә ВДВшниклар белән бик әйбәт карагыз. Ничек әйбәт туры килә? Мин уйлап чыгардым. Значит, бездә бар ич, теге большие гонки дигән әйбер, анда теге препятствия ниләр аша узалар безнең кешеләр. Ә бит аны кызыгыра әйтергә була. Шушы большие гонки каршында, башта, башланыр алдыннан, име? иң башта стартта син этеп төшерәсең вдвшникларны суга и алар аннан синең арттан куалар синең каршыңа препятствие син аны ничек тә булса узачаксың әйбәт иттерепме начар иттерепме но узачаксың Юк, ну начар булса инде аңлашыла, бу синең тормышыңда соңгы челлендж була. Син, әйе, син значит узмадың, бу сүзнең бүтән бүтән бүтән мәгънәсендә дә. Никуда не прошел. Күрдегезме?
Рөстәм как истинный сабинец, хәзер соба ягына йөзе белән утыра, артында инде икенче Урман.
Минем артымда, минем Сабада артымда бу иск бу искитәрлек матур менә шушы җирләрне күрсәгез, бу Саба районының Килдебәг авылы. Рөстәм, сезгә анда көз җиткән бит инде, нишләптер агачлар саргая башлаган. Йо, йо, йо, йо, сез аңламадыгыз, бу көз җитте түгел, без агачларның режимын күчердек күзгә матурракка. Аңлыйсызмы? Бу без лесхоз янында, лесхоз бик теге алдынгы саба лесхозы, үзегез беләсез. Сез анда бюджетта эшләүчеләрне краскалар белән куып чыгардыгыз да, буягыз агачларын дип әйттегез. Йо, йо, йо, юк.
Сабада, сабада андый без саба алдынгы, бездә сабада агачның режимы бар. Әгәр дә күзең арган икән, җәйдән син 1-2 сәгатькә көзгә күчерергә була. Менә ә топ режим күчте, аннары без аны үзгәртәбез. Күчереп. Кыш көне әйе, чәчәкләр куеп буламы? Кышка күчереп булмый, чөнки син елның фасылын үзгәртә алмыйсың, агачның төсен үзгәртә аласың, монда шунысы бар. Без табигатькә каршы бармыйбыз. Бөтен әйберне дә үзгәртә аласыз. дип уйлаган идем. Без Сабадамы? Теләк булса үзгәртәбез. Без бүтәннәргә комачау исе килми. Без бүтәннәр белән бик матур итеп кенә яшисебез. Дусларым, әзерәк теманы күчәрәс килә башлады. Менә әйдәгез.
Кете-кете челлендж онытмагыз. Әйе.
Менә хәзер шундый кызык хәбәрләр килә. Ну, кызык вакытта яшибез.

Э, НЛО Американың милиционерлары. Әйе, НЛО видеосын куйганнар интернетта һәм официально признали э, НЛО бар икәнлеген. Официально хәзер Америкада официально бөтен кешегә әйттеләр. Э, НЛО бар. Менә видеос. Мм, серьезно.
Шуннан Йо, аларның бары бит инде күптән аларда 60 еллар төшкән бит инде. Безнең авылда кайчан әйтәм, хә, бер НЛО күргәнең бар. Елларда как раз э, мин күр, мин аны бик күреп җиткермәдем, чыгып өлгермәдем, бу китеп өлгергән иде. Э, менә күрше абый, Ринат абый, э, тәмәке тартырга чыктым ди. Менә тупыллар, анда тупыллар үсә, тупыллар э, өстендә. Ага, менә шундый дүрт прожекторлы, башта яктыртып торды, торды да җиргә ди, аннан соң

Безнең Теләсә авылда урында шулай табылып ук НЛО чыксын. күрәләр һәрвакыт. Причем һәрвакыт НЛО безнең авылда күрәләр мунчадан чыккан. Җым- Менә, мин Җомга мунчадан шимбә чыктым, көннәрендә. әйе, Карыйм әйе, әйе. һавага НЛО. Һәрвакыт шуны Әгәр тыңлай башланып. мунчада мужиклар күбрәк булса, мужиклар күбрәк булса, бер 3 сәгать э, мунчада озаграк кергән саен НЛОның теге тәлинкә радиусы да зуррак була, беләсезме? Прожекторлары да күбрәк була.
Булатның менә шушы фикерен дәвам иткәндә, менә нәкъ шуны әйтәсем, авыл җирендә гел шулай, ул НЛОны, ну, ул гел менә шуның белән бер әйбер белән бәйле НЛО күрү. НЛОны гадәттәгечә күрә гел бер үк кешеләр, һәм гел бер үк хәлдә. Һәм ул гел шул ук кешеләр, аларның гына теге күргән урыннары гына үзгәрә. Аны теге үзенең теге хикәясе шул ук кая булганы, әй, нинди булганы, урыны гына үзгәрә. Мин теге суындайым, авыл башындайым. Шүт алып китмәделәр, өстери башлады име менә мине, өстери теге. Менә, әле әле шрамын күрсәтә. Менә, менә өч бармагызы күрәсең монда. Без аны Светметка бирдек, без аны тоттык тагын теге. Пычкы белән предметта узып әйттек. Аның бит Истерәгән була аны участковый обычно. Иң яхшы алюминий.
Аның әйе, ул аны бит сөйли, аның моңгаенда нәрсә ялтырый дип, ә ул просто кокардының йолдызы ялтырый, ошан күрә аны теге. Аңламыйча. Туктагыз, аны бит цветметка биреп булмый, аны бит цветметны алганда теге сатып алучылар алар тип нинди металл бу
Йо, аны бит бик җиңел, әгәр дә магнит ябышмаса, цветмет дисең, нәрсә сиңа тагын нәрсә кирәк? А, шулай була Әйе, әйе. Дөресен генә әйткәндә, син просто син цветметка, Руслан, дөресен генә әйткәндә, магнит менә алып киләсең, зур магнит алып килебез дип әйттесең. Без авылда җәйге каникулларда булганда авылда без шул магнит белән йөри идек. Бөтен металлны сдавать итеп бетердек. Алюминима, ул юкмы, нержавейкама юкмы. Э, Шул сезнең кебекләр аркасында колхозлар таралды да инде, Рамил. Главное, магнит ябышмый.
Главное, магнит ябышмый. Рамил.
Колхозны инвесторлар таратмады, сез тараттыгыз. Әйе, чыннан да, без бер тапкыр егетләр белән ну свалкада инде металлолом сез әллә нәрсә уйлап чыгармабыз без анда комбайннар корып йөрмәдек ә, металлында таптык бер шундый зур гына металл үзе ялтырый магнит ябышмый без аны кисеп алдык ике көн буе теге зубилар белән апардык там бер мужикка металл ала торган ул аны магнит белән тикшерде магнит ябышмады безгә акча чыклап бирде аннан соң ул шул тимерне алып чаллыга чалада ул тимерне алмадылар, чөнки ул предмет түгел. Чөнки ул председательнең Риона Toyota машинасы булган. Оцинкованный.
Чөнки ул председательнең үзенә дип әзерләп куйган әйбер булган. Mitsubishi беренче беренче теге Land Cruiser булган.
Кстати, авыл авыл темалары бик күңелле. Э, Сез дә бит инде авылда күп үткәргәнсез. Булат, син хәзер авылдамы?

Ярар әйтергә ярамый, аны бит инде балалар карыячак. Әйе, әйе.
Юк, син моны шуңа күрә балалар да карыячак.
Моны балалар да карыячак, аннары соң моны безнең Татарстанда яшәүчеләр дә карыячак. Шуңа күрә әйдә әгерҗе булгач, без аны әйтик, безне җыен этлекләргә удмуртлар өйрәтте диген. Ягыз булачак. Җиж бүриш гезене сир. Юк, юк. Рөстәм, юк. Удмуртлар өйрәтмәде, Рөстәм. Менә нишләп алар телләре татар теленә ошаган? Син менә нәрсә дидең әле яңа, Булат?

Юк. Ничек эшли? Син риза түгел.
Риза түгел мин.
Аңа. Әйе.
Рами. Но мен икегә икене кушкач дүрт була бит инде. Юк. Син ризамы? Юк, әлбәттә юк. Ничек юк? Икегә ике кушкач, кушкач була. Беләсеңме? Биш.
Ни өчен? Ничек алай? Чөнки дәлилләр. Шул күбрәк.
Әйе. Ну ярам, сиңа иң авыр сорауны бирәм, иң авыр сорауны бирәм. Синең исемең Рамилме? Юк.

Әйдә. Әйдә гыйларга. История.
Историяләргә. Историяне дуслар, мин историяләрне башлыйм. Мин икенче.
Минем история туй туй белән бәйле. Э, мин туйлар алып барам и бер 5 ел элек мин бер туй алып барган идем. Һәм инде элек без яшьрәк чакта теге безнең бәйгеләр, бәйгеләр арасында шундый забава булган иде. Без теге кешене кем кемгә ошаган

Фиона, э, э, Виагра, Гитлер, Гитлер э, и шундый стандартный набор инде җыелды бу. Бер мәлне, бер мәлне, короче, без инде туйда тәнәфес, дискотека, өченче блок бетте, бөтенесе урамда, бер мәлне

только сез гитлерга ашаған дигән өчен бүтән бер сәбәп тә юк ие просто әз генә теге кызган җылынган төшкертелгән кешеләргә җитә калган шул ул шулай тартып тора арттан арттан без объявления аңлыйсыңмы без без объявления без объявления ике бабай ветераны войны гитлерны уйный башлаганнар просто миләре белән үзләренең таяклары белән йөри торган тах тах анысы кызык бит инде әгәр дә авыл кешеләре булса э, өйләренә кайтып икенче көнне сөйлиләр тойда кеше нәрсә булды о брат без кеше гитлерның кирәген бирдек теге бабай өчен отомстил карагыз әле монда әйтеме тагы кайсы ягы бар аның китердегезме что ул гитлер дигән кеше аны кыймый башлагач ул әйтеме нише алай әгәр дә чыннан да булса менә монда якасы астына яшерелгән таблетканы гына алып
Юк, иң кызыгы беләсең нәрсә? Баш э, күз алдына китердем. Теге обычно бит сугышкан вакытта хатын кызларында сугышмагыз! Сугыш бүлдерә башлыйлар бит. Сугышмагыз! Ике төрәйтә. Соң бит без Гитлерны э, кыйныйбыз бит. Ах, син шукынчык, мә сиңа. Йә, монда, беләсеңме, за родину, за Сталина дип кычкыралар бөтен хатын-кызлар. На Берлин. Әйтәм, күз алдына китергәнсең, полиция хезмәткәрләре килә. Болар башлар монда разборканы, нәрсә ничек булган, кем башланган, кем беренче суккан, кем икенче. Бер заман килеп җитәр очы кырыена. Ну, сөйләгез, ни ничек кыйнадыгыз? Ничек кыйнадык? Ул бит Гитлер и полиция. Карале, чыннан да Гитлер икенче рәттән. Икенче рәттән ләгә кешегә. Спектакль. Так, әйбәт, әйбәт. Бик кызыклы, бу бик кызыклы именно шул ягы белән, что әгәр дә сез аңа Гитлер димәгән булсагыз, возможно, аңа тимәгән дә булырлар.
Минем историяны сөйләп китәм, ул шундый кызык булмастыр инде, яки ул теге ураза турында. Кайда? Ураза, ну, актуаль.
Теге, теге елны булган история. Менә мин инде бәләкәй чактан теге, ну, бәлеш яратам. Ну, һәрбер татар бәлеш ярата инде, әлбәттә. Ләкин Әйе. менә бөтен интервьюларда миннән миннән сорыйлар иде, ну, Чаллыда инде, Чаллыда миннән интервью алганнар иде. Э, Монда алмыйлар. Менә һәм сорыйлар иде. Ну, нинди хатын сиңа кирәк? Әй, Мин һәр вакыт әйтә идем. Минем хатын киләчәк хатын. Бик тәмле итер бәлеш пешерергә. э, Ну, должна уметь. ничек Тиеш була әле? булачак.
Әйе, ти- Мгм.
бәлеш э, пешерергә тиеш булачак. Бик тәмле иттереп. Һәм инде мин ә, минем хатын белән Лилия белән таныштым, йөри башладык. Ә, без аның белән теге ә, инде өйләндек. А мин бәлеш пешермә пешермәде бәлеш менә. Мин ничектер улай бер турында оныттым, әйме, теге. Һәм инде өйләнгәч кенә инде, әйдә матурым, бәлеш пешер әле дидек дигән идем. Э, ул э, шул бәлешне күчерде, мин ашап карадым, һәм инде не то, короче. Прям бәлеш
Ожидание белән реальность. Койка, а? Әйе.
Мин такой, а, минем бит хатын бик тәмле иттереп бәлеш пешерергә тиеш иде. Бу бит минем хыялым инде, а минем хатын бәлешне булдырмый икән. менә тугыз ел яшәдек тугыз ел яшәдек һәм инде теге э, теге елда ураза бит инде мин гомеремдә мин беренче тапкыр полный ураза тотам теге менә теге прям мощный иттереп теге обдуманно теге ниятем белән тотам һәм инде уразаның соңгы көнендә уразаның соңгы көнендә әйтәм лилия берәр икенче рецепт белән бер пешереп кара әле ну берәр ну тап инде берәр кыз икенче икенче по другому бәрәш төшереп кара әле руслан һәм инде этот шул бәрәшне ул пешерә башлады шул бәрәшне Мин көтәм инде. Ну, бу бит инде теге ифтар, ну, соңгы ифтар бит инде. Иртәгә ураза бәйрәме, соңгы ифтар. Мин көтәм инде моны. Ифтар сәгать 8-дә, ну, допустим, сәгать 8-дә, сәгать 8 җитә. Бәлеш әле әзер түгел. Миштә, миштә. Исе, исе чыкмаган әле хәтта. Исе чыкмаган даже.
Менә яңа гына тыгып куйды бәлешне, короче. Мин такой, а, ну теге, мин бит думал прям сәгать 8-дә бәлеш будет. Мин хатыны такой,

ачуландым инде, менә чыкты миннән. Э, гафу үтендем инде анарысын. Э, һәм бәлеш сәгать кичке 11-дә генә әзер булды. 23.00. Шул бәлешне Бусы сәхәргә бия бә сәхәргә әзер Шул бәлешне, дусларым, шул бәлешне кисә башладым. Э, кистем, ашый башлаган инде. Шундый тәмле бәлеш гомергә ашаган юк иде.

Чөнки син миңа Әй, бу төф- төфләремне куйгач сөйләп сөрмәм бит кадерлем. була.
Ә син, получается, сигездән, Алай син кадәр түгел. сигездән унбергә кадәр вообще ашамадың, көттең шул бәлешне. Әйе, су эчтем, финиклар ашадым, көттем менә болай. Менә болай торып көтеп утырдым. Хәзер әйдә, тикшерәбез.
Йо, Әйдә, тукта, чыга. тукта, аңламадым, Рамил. нишлә- Нишләп шулай булган соң? Бәлеш бит ике сәгать пешә. Син инде аны иртәрәк әйткәнсең бәлеш турында.

Могжиза. Могжиза. Могжиза. Могжиза булды бу минем минем өчен. Менә шул Рамаданның соңгы көне. Менә шуңа күрә Лилия, моны карасаң. Быелны пешердеме ул бәлешне? Быелны пешердеме? Әйе, хәзер һәрбер бәлеш шундый ук тәмле, һәрбер бәлеш. Әйдә мин бәлешне сөйләп алыйм тизгенә, мин кызык түгел. Давай, давай, давай.
Мин моны инде концертларда сөйли башлаган, мин безнең 90 Так, 95 елда әтинең юбилее булган иде. Әти исән түгел иде минем, ярар менә теге сүзебез дога булып барып бирерсен. Ул вакытта бит инде 95 еллар күз алдына китерәсез. Бөтен юбилейлар, бәйрәмнәр өй эчендә уза, име? Нәкъ шулай, иң әйбәте. Әти элек мәктәптә эшләгән, аннан соң колхозда теге партком булып эшләгән инде, аннан соң кабат мәктәпкә кайтып, ну, сымык. Безнең туганнар да бик күп. Кайта Казан туганнар, Арча туганнар, Ижаудан кайталар, аннан күп иде менә. өйдә полный кешеләр һәм әлбәттә әни безнең ул вакытта инде безнең әле газ кермәгән мондый мичтә пешерәбез бөтен нәрсәне ну газ бар әлбәттә инде мондый гына баллонлы газ духовка юк духовка урына получается шул пич мич менә әлеге дә баягы теге ринат абый дип әйттем бит әле күрше Аның хатыны Роза апа, алар хәзерге вакытта һаман шунда авылда яшиләр. Мен ул Ринат абый әтиен двоюродный инде. Получается, әни белән шул Роза апа двоюродный килендәшләр. Килендәш дигән сүзне беләсеңме, Рамил? Әйе. Мөһим түгел. Хәзер кунаклар авылда һәрвакыт кунаклар җыйганда инде гөл өмә була. Бүлеп бирәсең, сәлам, син моны пешерәсең, син моны пешерәсең. Бер әни генә вакыты җитми, ул не справляется дип әйтәбез инде. Шуңа монда әти сразу бу Роза апага әйтә, так, Роза, менә син синнән безгә ике манда эшме бәлеш төшерәсең. Менә синең пишең зур, все, эш бәлеш синнән. Э, чөнки Әлфия, Әлфия бу минем әнинең исеме, ул үзе генә өлгерми. Монда әйдәгез, менә шулай, сиңа бәлеш түгәйтә. Рөстәм, юк, юк, э, мин бәлеш пешермим. Ни өчен пешермисең? Чөнки без әле пичне менә сүттек, җәй көне әле только чыгарып җиткердек, бу инде көз аенда, әле минем мичтә мичнең рәтен белмим ди. Ә мичнең рәтен белергә кирәк, сез аңлыйсыз, беләсез, шундый бер бар. Анда берничә тапкыр пешереп карарга кирәк, менә шул сәгать 11-дә пешмәсен өчен инде бәлеш пешереп карап, аны сизергә, тоерга кирәк. һәрбер кешенең үзенең көе була былай әти әйтә все син булдырасың син уңган хатын нет все нормально әлфиянең вакыты юк ул өлгермей все синнән бәлеш ничего не знаю минем әти шундый кеше все булды отказ не принимается булды юбилей көне килеп җитте кунаклар кайтты иелделәр инде хәзер э, юбилей бара тегендә башта бит инде авылда салат э, чегенде салаты белән кишер салаты Обычно максимум, а, ну, оливье булырга может, э, в виде исключения. Вот, аннан соң инде э, токмачлы аш, бәрәңге белән ит чыга да, бәрәңге иттән соң инде бәлеш, все, бу кульминация, бәлеш. Все, кульминация булды. Ну, что-то бәлеш юк, юк, где-то задержка инде бер 10-15 минут, наверное. Ну, может, 20 инде ярар анда. Мужиклар бәлкем тәмәке тартып кергәндер. Хатын-кызлар сөйләшеп алды. Бәлеш керде, все, ашадылар, тәмле булды, все, онытылды. бу вакыт узып китте бер моннан бер ике ел элек без анда кунакка кайтып җөрибез әгерҗегә авылга үзебезгә инде ә, роза әйтә ә син ди бәлеш Мен кыйссасын беләсеңме ди ул тел күрә бит инде мине кайдыр телевизордан нәрсәдә сөйләгәнне тәмле крәш алып барганны белә әйтәм нинди кыйсса нәрсә ну теге вакытта бәлешне ди туксан бишенче елда нәрсә ул нәрсә булган ул бәлешкә син бит аның ничек пешкәнен белмисең ди ә ничек пешерсең ул дим ну һәм ул миңа менә бу бөтен нәрсәне сөйләп бирде чөнки ул вакытта мин белмидер идем наша сөйләп сөйләп сөйләп сөйләде хәзер ди э, рөстәм бәлеш пешерергә кушты безде бер тоже үзенә ярдәмче тоже бер хатынны чакырган иде бәлешне турадык ниттек все вакытын примерно рассчитали ике өч сәгать пешә все бәлешне тыктык булды бәлеш пешә болар тоже бит әле алар юбилейда да утыралар параллельно теге

капкачын ачалар алалар зур кәстрүл менә мондый бөтен бәлешнең эчен шунда бушаталар газга теге ике комфорочный газ анда ул вакытта ике комфоркалы гына газ шуңа утырталар мощностька ачып куялар лыбыр лабыр бөтен җиткерәләр шунда ун минутта бөтен итен дә бәрәңгесен дә пешереп чыгаралар да кире бәлешне тутыралар шунда башын ябалар да менә без без бәлешне кисәсе юк без инде уже кисеп эшен бетереп кердек дип бирәләр бөтен кеше ашый эчә беркем бер нәрсә белми представляешь вот лайфхак Алай Вообще,
Мин белә булды мондый хәл. Голосовой без бит алар арасабызга тавыш сообщениеләр белән теге яздыгыз, яздырып кына җибәрәбез. Бөтен бик модный бит инде. Һәм мин без бит бөтен аралашу да шуңа керә, хатын белән талашу да шуңа керә. Үзегез беләсез. Әгәр дә хатын белән әзрәк бәхәс килеп чыга икән, голосовой ул менә бик булыша. Сиңа әйтәсе юк, язасы юк, интонацияне җиткерергә бик әйбәт. Берсендә шар ярып хәзер талаштык хатын белән, мәйтәм, түзүм, хә, җитеренә җиткердеме? алдым телефонны яздырам хәзер уже бармак белән күтәреп куйдым былай тотып кына йөрим телефонны дүрт минут яздырдым дүрт минут нәрсә генә сөйләмәдем тутырып әйттем бөтен сүзне ул менә син хак түгел монда беренчектәге мин хак дип имә бөтен нәрсәне тутырып әйттем әйтәм нәрсә булса шунысы булсын дип бастым сообщение китә утыра утыра утыра әйләндереп китми сообщение хаман ну нәрсәдер глюк ниндидер эшләми җүннәп программасы утыра утыра утыра китми хаман грузит грузит бер минут булды уже хаман китми сообщение нәрсә булгандыр мин әйтәм бу әйберләрне кабатлый алмыйм мин әйтмим әйтмим шуңа күрә әйтәм бу әйткән сүзләрне бүтән кабатлый торган түгел мин әйтәм барыбер китәчәк бер заман пока минем ул килеп утырды хатыннан рәттән дүрт кыска гына сообщение килде он он биш секундлык дүртәү рәттән Беренчесе тегесе булса, әйдә син дә кызма, мин дә кызмады. Икенчесе, чыннан да гын синең синең яктан караганда шулайдыр ул. Ну менә мин шулайрак дип аңладым. Өченчесе, әйдәгез, э, әйдә талашмыйк. Э, сиңа гафу үтенә кирәк булса, гафу үтенәм. Менә шулай дөрес эшләмәгәнмен. Хәзер матурым кайтып җитәм өйгә, бөтен әйберләрне алдым, әзерлим, тәмләп ашыйбыз, кино карыйбыз. Ә минем сообщение хаман грузит, грузит, грузит һәм китми. Китми дә китми сообщение, әйтәм, әйдә тизрәк отменага басам, уже отмена, отмена тоже эшләми. тоже не срабатывает дома. И шулай итеп минем телефон сүнә, просто аккумулятор утырды. Ә сез бит беләсез, iPhone тиге кушуга сразу кушылмый, күпмедер вакыт кирәк. Һәм мин ул тиге утыру белән утырып беткәч сразу кушылмый да бит, бик күп вакыт уздырырга тиеш. Һәм мин зарядкага куйдым телефонны. Кушыла телефон хәзер, уже кушылырга тиеш, юк, һаман кушылмый, кушылмый. Бер заман минем алма янды, менә бу уже янып китә дигән. И ишек ачыла, ачкыч тавышы. Хатын кырып килә һәм әйтә, мин сразу аңлыйчакмын. Тыңлаганмы бу әйберне, юкмы? Ишек ачылды гына, миңа сразу син кая, каршы ал, мин әйберләр белән. Мәйтәм, ага, все, тыңламаган. Ишетмәгән, значит, сообщение китмәгән. Все, каршы алды, әзерләдек, ашадык, кино карыйбыз. Мин чыктым кухняга, ни су салырга үземә. Хатын әйтә, син миңа теге җырның әйберен җибәр әле WhatsAppка исемен ди. Мин WhatsAppны ачуым булды. И минем сразу,

Әздән генә калдым. Бик шәп история, дуслар. Дуслар, бик шәп история. Ә, Моның белән безнең тапшыру тәрәзәләр ахырына якынлашты. Булат Байрамов, бик зур рәхмәт. Бик күңелле булды. Рөстәм Булат, бик Кәримуллин, зур рәхмәт сиңа. Руслан Харисов һәм мин Рамил Агдеев. Рамил Агдеев. Рәхмәт.